Gudden Owend! Wëllkomm an eiser Sendung vun den Chamberwahlen 2018. Vill Themen, vill Punkten stinn an den Wahlprogrammer. Haut froen mir bei dem Kandidat, dem Daniel Frères vun de Piraten am Osten, méi genau no. Gudden Owend Daniel. Gudden Owend. Gudden Owend. Dir sidd am Déiereschutz aktiv. Wat genau maacht Dir do? Also ech hu viru véier Joer eng Petitioun an der Chamber gemeet. An déi Petitioun, do ass et drëm gaang fir den Déiereschutz ze stäerken, fir datt en Déier soll e Liewewese sinn mat Gefiller, fir datt keng Zirkusse méi sollen Déieren halen, fir datt déi Leit, déi en Déier quälen, adequat bestrooft ginn. An dat hu mer deemools gemeet, déi Petitioun. Do hu mer eng Associatioun kuerz drop oder de selwechte Moment gegrënnt, wou mer zënter véier Jor all Dag, siwen op siwen Deeg, praktesch 24 op 24 Stonnen en alerte sinn, wann en Déier schlecht gehale gëtt, fir hëllefen ze goen. An do hu mer all Dag bis zu 20, 25 Messagen, heiansdo souguer nach méi, deemno wat fir eng Joreszäit et ass, wou mer ons drëms këmmere fir datt den Déiere soll besser goen. Kënnt et do net heiansdo zu brenzlege Situatiounen? Also de Problem ass, wann der Leit, wann Déiere schlecht gehale sinn, sinn d'Leit jo ni am Feeler, natierlech net. Et kënnt seele vir, datt ee kënnt a seet, jo ech hunn e Feeler gemeet, jo ech hunn dat falsch gemeet, ech maan dat elo besser. Kënnt seele vir. Et kënnt vir, mee vun 100 Fäll ass vläit een dobäi, deen dat mécht. Meeschtens gi mir agresséiert, datt mir d'Idiote sinn, wéi gesot, well mer eis ëm d'Déiere wëlle këmmeren. Wat einfach nëmmen traureg ass, well domat ass den Déieren natierlech net gehollef. An et ass ëmmer e laange Wee oder e komplizéierte Wee, fir en Déier, fir engem Déier ze hëllefen, respektiv fir een Déier aus der Nout erauszekréien.
Ass den Déiereschutz zu Lëtzebuerg mam neie Gesetz garantéiert? Dat ass Blödsinn.
Dat neit Gesetz ass just eng Formsaach geweecht. Ass just wéinst de Wahlen ass elo en neit Gesetz erauskomm. Ech hunn dem Här Oetsch selwer gesot, véier Jor hu mer elo op en neit Gesetz gewaart, wat elo viru sechs Wochen oder aacht Woche definitiv gestëmmt ginn ass. Viru véier Jor, wou ech d'Petitioun fir den Déiereschutz gemeet hunn, ass och eng Petitioun géint den Tram gemeet ginn. Do hunn 10.000 Leit géint den Tram ënnerschriwwen. Ech mengen, de Rescht brauch ech Iech net ze erklären. Dee fiert scho mat ville Faarwen duerch d'Landschaft, och wann e meeschtens eidel ass. Mee ons Déiereschutzgesetz hu mer eréischt virun aacht Wochen. Do gesäit een, wat gestëmmt ginn ass. Do gesäit ee, wou d'Prioritéite leie bei der Politik.
Gëtt et an der Gesellschaft ze oft den Ënnerscheed tëschent Quälerei bei engem Hausdéier an dass et als net esou schlëmm empfonnt gëtt bei engem Notzdéier? Natierlech, ech mengen en Déier war en Objet virdrun, en Déier ass och elo nach zum gréissten Deel, bei deene meeschte Leit ass et en Objet. Ech mengen de Problem ass, datt d'Leit déi Responsabilitéit, wéi ech virdru gesot hu, ganz oft net net eescht huelen, an deem Sënn, datt se mengen, ok, ech renne mäin Hond elo mol mam Fouss, dann ass dat an der Rei. Ech menge ganz oft muss ech soen, datt mer materliewen, déi no wat fir ee soziale Milieu dat Ganzt kënnt, datt do Leit Kanner ewechgeholl kritt hunn an déi aner Säit nach Déieren do sëtzen hunn. Also do brauch ech dann net méi méi ze erklären dozou. Är Partei wëll de Baueren sécherlech net schueden, mee och do misst am Déiereschutz nogebessert ginn, nee? Jo, ech mengen, ech muss soen, mäi Grousspapp war selwer Bauer, e puer vu menge beschte Kollege si Bauer. Ech respektéieren d'Baueren zu honnert Prozent. Ech mengen, et ass en haarde Beruff, deen déi Leit hunn an déi se ausüben an déi d'Land och grouss gemeet hunn. Déi aner Säit sinn natierlech, wéi an iwwerall, egal wat fir eng, wat fir e Beruff et ass, et ginn ëmmer nach Leit, déi aus der Roll sprangen, déi dat net esou maachen, wéi se et misste maachen. An natierlech, wa mir do d'Méiglechkeet hunn ze reagieren, da maache mir dat och. Andeems datt mer dohinner ginn, versiche natierlech mat de Leit ze schwätzen, wat net ëmmer esou einfach ass. Dofir hu mer dann eng Veterinärsinspektioun, déi informéiert gëtt, wou mer natierlech Beweiser brauchen a Fotoe brauchen a wat mer dann dee Moment weiderginn.
Déierentransport wëllt Dir begrenzen? Dat natierlech, elo soen ech et fir d'drëtt Leit Wuert, dat soll begrenzt ginn an deem Sënn, datt d'Déiere während dausende Kilometer a Camion sëtzen, ganz einfach, nämlech aus engem wirtschaftleche Grond, Datt d'Déiere mussen a Qualen, ouni Waasser, an enger onwahrscheinlecher Hëtzt am Summer bei 40, 50 Grad an de Camionen do a sech futti gi kann ee soen, bis datt se ukommen an deem Land wou se sollen ukommen, dat just aus wirtschaftleche Grënn. Well ech kann een sech jo virstellen, datt e Kälbchen hei net méi bëlleg ass wéi a Polen oder soss iergendwou a Rumänien oder esou. Also do ginn et aner Grënn dofir, fir datt déi Déiere esou musse vu Grenz zu Grenz transportéiert ginn. An dat ass einfach traureg an dat soll nemmi sënn. Dat heescht, wann en Déier muss geschluecht ginn, da kann dat och hei am Land gemeet ginn. Da muss dat net do gemeet ginn oder eventuell e mobilt Schluechthaus, dat gëtt et elo an Däitschland des Ëfteren, dat gëtt op der Plaz gemeet, da wou d'Déier a sengem Environnement ass, wou et net an e Camion gedrängt gëtt, wou et net do ënner Stress ass an esou weider, datt dat op der Plaz ka gemeet ginn. Wéi ass et mat der Police am Moment?
Also, wann Der elo d'Déiereschutzgesetz uschwätzt, wat d'Police ubelaangt, ass nach ëmmer de selwechte Programm wéi virdrun, traureg awer wahr, wéi ee seet, an deem Sënn, datt wa mir op eng Plaz kommen, wou en Déier schlecht gehalen ass, respektiv mir kréie Messagen, wou mer kucke ginn a mir informéieren d'Police, fir dohinner ze kommen, d'Police däerf a sech net antrieden an deem Sënn, datt se kënnen eragoen an en Haus, respektiv op en Terrain goen, dat ass eng Infraktioun, si musse vum Geriicht aus, vum Procureur, musse si eng Ordonnance kréien, fir kënnen op den Terrain ze goen. Dat ass extrem schwéier, well fir d'éischt muss e mol Beweiser hunn. Heiansdo huet een deelweis Beweiser, déi vläicht net duerginn. Dat ass schwéier, soe mer esou. Mir hunn A sech hu mir vun de Piraten hu mir och gefrot gehat, dat heescht en Text, deen ech och geschriwwen hat, dat ass fir, datt mer eng Déiereschutzpolizei kréien. Dat heescht an deem Sënn, d'Poliziste si jo do, mir hu praktesch an all Bezierk hei am Land, muss ech soen, hunn ech Leit sëtzen, wou ech direkt kann uruffen, wann eppes ass mat engem Déier. Do ginn et grouss Déierefrënn. Natierlech kann een sech och virstellen, net all Mënsch ass frou mat den Déieren. Net all Mënsch wëll sech vläit zu 100 Prozent do asëtze fir eppes kënnen ze man. Mir hunn awer zu 99 Prozent, muss ech soen, vu Give Us A Voice aus hu mir Hëllef vun der Police, wou se ons ënnerstëtzen, wou se matginn, wou se selwer kucke ginn, wou se och reagéieren an eppes maachen. Den zweete Level ass dono, nodeems datt d'Police do war an eppes festgestallt huet, geet dat natierlech dann un d'Staatsanwaltschaft. Déi aner Säit mussen déi Beweiser kommen, da geet dat op d'Geriicht, da kann dat Méint laang, normalerweis dauert dat Joer dauert dat. Ganz oft sinn déi Déieren nach op der Plaz, dat heescht den Déieren ass dann net direkt gehollef, ausser et ass elo ganz extrem, datt scho Kadaveren do leien an esou weider, datt dann aneschters reagéiert gëtt. Mee soss ass dat eng ganz laangwiereg Prozedur, déi absolut elo guer näischt geännert huet un dem neien Déiereschutzgesetz. Eng Rancune zum Beispill am Gesetz ass, wat ech Iech elo ka soen, dat ass d'Déieren, d'Kazen an d'Hënn, Déi mussen e Mikrochip hunn. Dat ass an deem neie Gesetz ass dat festgeschriwwen. Awer et steet net dran, datt se mussen enregistréiert ginn. Dat ass esou, wéi wann Der mat engem Auto fuert mat enger Plack an den Auto ass net ugemellt. Dat mécht immens vill Sënn. Dat ass einfach nëmme Non-sens ass dat. An dat ass esou vill Mankung an deem Déiereschutzgesetz, déi do dra feelt. Mee do si leider vill Lobbyen hannendrun. Do geet et ëm ganz vill Suen hannendrun. An do sinn eben déi Politiker, déi zoustänneg sinn dofir, déi verbrennen sech d'Fangeren do net. An déi wëllen natierlech och elo virun de Wahlen näischt änneren.
Wat kënnt Dir mir dozou soen zum drëtten Alter? Den drëtten Alter ass ee Punkt, deen, deen ech muss soen, deen, wou ech natierlech vu jiddwereen an dee Fall eng Kéier kënnt, wou een, et ass e ganz sensibelt Thema an deem Sënn, datt ech et ganz extrem schlëmm fannen, Ech sinn an sech an Altersheimer gaangen, mat de Muppen, mat den Déieren, fir datt déi Leit, wou ech mer einzel d'Fro gestallt hunn, firwat ass do keen Déier, war do ni e frou mat engem Déier. Ganz oft ass dat de Fall, datt d'Leit hir Déieren hu misse wechginn, well se keng Erlaabnis kritt hu fir en Déier matzehuelen, wat ech schlëmm fannen. Ganz oft waren et och eeler Déieren dann, da ginn Déier par gesat an da ginn d'Leit dohinner verfracht, wat extrem traureg ass. An wou ech awer dunn nach aner Geschichten erzielt kritt hu vun de Leit, datt wann een elo 2.400 Euro Pensioun huet, An da muss 2.400 Euro de Mount un d'Altersheim bezuelen. Dat heescht, wann déi Persoun elo nach gären e Jughurt hätt oder eppes aneschters hätt oder iergend e klenge Pleséier oder eng Glace am Summer oder iergend eppes, da muss se ee vum Personal froen, déi Persoun. An da geet dat Personal, dann déi Leit, déi ginn natierlech och bezuelt fir déi Aarbecht, déi se maachen, a si musse jo och de Jughurt bezuelt kréien oder d'Glace bezuelt kréien. Déi kréien dann an der Moyenne 50 Euro fir eng hallef Stonn erauszegoen, fir dat da sichen ze goen. Do sinn awer Leit, déi hunn déi Suen net Enn des Mounts iwwereg, fir sech kënnen déi Saachen ze finanzéieren. An dat fannen ech extrem schlëmm, wann ee säi Liewe lang geschafft huet an da sëtzt een op eemol am Altersheim an da kritt een do keng Ënnerstëtzung, keng Hëllef an da kritt een nach gesot, Dir musst bezuelen. An do sinn och Leit, wou d'Famill vläicht verstuerwen ass oder wou d'Famill ebe méi wäit ewech wunnt, wou d'Leit keng finanziell Hëllef kréien oder wou d'Kanner net kënnen hëllefen, ganz einfach. Dat heescht, wann s de al gëss, gëss de a sech bestrooft. An ech fannen dat ganz schlëmm. A wann der bedenkt, datt zwee Leit zum Beispill, wat jo och ka sënn, datt der zu zwee missten an d'Altersheim goen, d'Leit kënne sech dat finanziell net leeschten, well d'Pensiounen net héich genuch sinn. Dat ass e Punkt, dee ganz wichteg ass. An en ass wichteg an deem Sënn, wou ech soen, mir kommen alleguerten eng Kéier an dee Punkt an da sëtze mer do an da gesi mer, wéi d'Realitéit ass. Natierlech, déi Politiker, déi an der éischter Rei sëtzen, deenen ass dat egal, déi hu Sue genuch. Mee net all Mënsch, dee säi Liewe laang geschafft huet, huet genuch herno am Enn vum Liewen iwwereg, fir, een adequat, normaalt Liewe kënnen ze féieren. An dat ass eng absolut Ongerechtegkeet.
Huet eist Land genuch Wunnflächen?
Wunnflächen, déi ausgewise sinn, net, well mir hunn 3.000 Wunnengen d'Joer ongeféier, mat den Haiser oder Appartementer, wat gebaut gëtt. Mir hunn awer 5.000 Demanden a mir hu 15.000 Leit, déi d'Joer praktesch an d'Land kommen, déi hei schaffe kommen. wou nach méi Leit wëllen eng Wunneng hunn. De Problem ass de Präis, éischtens emol ass ass ee vun den Haaptaspekter. Ech mengen, déi Leit, déi hei wunnen, d'Lëtzebuerger, déi hei sinn, déi kënne sech dat ni méi leeschten, aus deem ganz einfache Grond, an der Moyenne hunn d'Leit tëschent 2.000 a 4.000 Euro Salaire, sinn der natierlech, déi och der méi hunn, ech schwätze elo emol vun der Mëttelschëcht, Mëttelschicht, eng gutt Mëttelschicht. Mir hunn awer d'Beispill, datt mer Leit hu vun de vun de Banken an den éischte Reien, Parlament, EU, alles wat Kommissioune sënn an esou weider, EU-Kommissiounen, Do si Leit, déi hunn zu zwee Huse 20.000 Euro de Mount. Déi Leit kommen dohinner, déi soen, ech bezuelen 100, 200.000 Euro méi fir en Haus. Do huet kee Lëtzebuerger méi eng Chance dofir. An dass dat, wat traureg ass. Dat heescht, op eng gewëssen Aart a Weis gëtt Lëtzebuerg ausverkaaft. Et ass gutt, wa grouss Firmen an d'Land kommen, mä mir däerfen d'Lëtzebuerger net vergiessen dobäi. A wéi géint Dir de Präis gestalten, dass Wunnengen erschwänglech ginn. Mä mir schwätze jo, vun de Pirate schwätze mir vun 10 Euro de Meter carré, 10 Euro de Meter carré an deem Sënn, wat ech och eng Kéier geschriwwen hu schonn, datt de Loyer a sech cumuléiert gëtt, datt Der kënnt Proprietär ginn. Dat heescht, Dir kritt eng Wunnung, gëtt iwwer de Stat e Kontrakt gemaach, e Mietkauf, Mietkauf, dat heescht, Dir bezuelt e Loyer während fënnef Joer, zum Beispill 80 Meter carré sinn 800 Euro, Héichgerechent op d'Joer ginn dat 9.600, op 5 Joer 48.000 Euro. Déi ginn da vun engem Festpräis vun engem Appartement vun 80 Meter Carré, wou ech soen, mat 3.000 Euro kann een dat dohinner sëtzen, den Entstehungspräis. Dann zéie mer dee Montant of an da mussen d'Leit de Sold nach bezuelen herno. Ech mengen, hunn d'Leit knapps 200.000 Euro nach ze bezuelen, fir Proprietär ze sinn, wat natierlech mat der selwechter Héicht da weider bezuelt gëtt, wat a sech de Loyer ass. Anstatt datt en zur Fënster erausflitt, gëtt de Loyer geholl, fir datt d'Leit Proprietär ginn. Wéi gesitt Dir Situatioun tëschent de Promoteuren an der ëffentlecher Hand?
Do muss ech soen, do hu mer verschidde Parteien. Ech war de Mëtten op enger Table ronde bei rtl, wou verschidde Parteie géint d'Promoteure puchen. Ech mengen, d'Promoteuren, déi esou schaffen hei am Land, sinn op déi Plaz e bësse gesat gi vun der Regierung. Déi aner Säit hu mer e Manque, Mankung vu Gesellschafte fir ze bauen. Mir hunn e Mankung vun Aarbechtsleit, vu Leit, déi op de Chantiere kënne schaffen. De Staat soll net, soll elo net géint d'Promoteure goen, well déi kënnen net dofir, déi maachen hir Aarbecht an sech. Ech mengen, dass vun der Regierung aus, vun der Basis aus, wou Gesetzer musse geschaf ginn, wou vläicht Saache protegéiert kënne ginn. An déi aner Säit soll d'Regierung, dat heescht de Staat, dee soll de Leit dobaussen, der Bevëlkerung, e soll e Wunnengen zur Verfügung kënne stellen.
Ginn an de Gemengen schnell genuch Autorisatiounen fir de Projet? Wann der déi richteg kennt, da geet et ganz séier, jo. Dat ass eng gutt Fro. Dat hu ech Dir dat de Mëtten och nach gesot gehat op der Table ronde. Ech hu gesot, et ass einfach nëmmen traureg, datt ganz oft an de Gemengen intern Sträit ënnert de Leit ass an extern déi Leit, déi do waarden op d'Autorisatioune, keng kréien, well se intern net eens ginn. An dat ass ganz traureg.
Wat wär Är éischt Moossnam am Logement?
Déi éischt Moossnam am Logement, ech mengen, dat ass e ganz grouse Volet. Et ass extrem komplex, dat Ganzt. Wéi mer gesot hunn beim Mietkauf, hu mir, ech schwätze vun 10 Euro de Meter carré. De Staat muss sech ëmorganiséieren, andeems datt een ee grouse Pool huet, zum Beispill och eng Ulafstell huet, wou een effektiv Listingen huet, wou d'Leit drop stinn, déi eng Wunnung sichen, wou drop steet, wat d'Leit verdéngen, fir de Leit direkt kënnen ze hëllefen. Dat heescht, mir hunn dräi Plazen am Moment, wou d'Leit kënnen eragoen a froe, Kann ech vläicht Hëllef kréien? Kann ech hei kréien? Kann ech do kréien? Sou wéi d'Leit och op 10 Banke lafe fir e Kredit ze kréien, do misst a sech eng Ulafstell sinn, wou d'Leit wierklech déi richteg Informatioune kréie fir direkt gehollef ze kréien. Wou gesitt Dir Lëtzebuerg an 10 Joer? Um Mound.
Lëtzebuerg an 10 Joer? Lëtzebuerg an 10 Joer, wann d'Politik esou weider geet wéi et elo ass, dann hu mer, ech mengen, mir hunn am Moment 70 Prozent Proprietären déi mer hei hunn, mir hunn 30 Prozent Leit déi eppes lounen. An 10 Joer hu mer de Problem, datt, ech géif soen, vill auslännesch Investoren an d'Land kommen, wou ech selwer am Beruff schaffen, well ech dat weess, wa mer fäerdeg sinn, dann hu mer nach eng Kéier 50 Prozent vun de Lëtzebuerger, déi hei sinn, déi iwwert d'Grenz erausginn, well se sech hei näischt méi kënne leeschten, wann d'Politik net drastesch direkt geännert gëtt, dat heescht no de Wahlen, elo dat direkt ugepak gëtt, direkt eppes realiséiert gëtt, da geet et esou wéi am Déiereschutzgesetz, et sinn nach vill Joren, déi verlafen, vill Déiere goufe weidergequält a genau esou ass et am Wunnungsbau, Vill Leit wäerten d'Land verloossen aus deem Grond. A wann do net drastesch Ännerunge kommen an der Politik, da gesäit déi Saach ganz negativ fir d'Lëtzebuerger aus. Daniel Frères, villmools Merci. Merci. Merci fir d'Nolauschteren an e schéinen Owend.